ya kanya dugamnya nih kada menangis nih lawan tangis-tangisnya kadang waduh rahas juga bang nih tuh ih Hmm, tapi itu kan ganal pahalanya bila seorang hakun ya kalau Iya. soalnya himung benar tuh yang Himung, datang tuh ya himung. kalau boleh tanya apa aja boleh tanya apa aja bro ya eh, masih labu guntingan ya

jadi bah potong rambut tuh kayak apa pang awalnya tuh awal awalnya jadi bisa beguntingan toh awal mulanya kayak apa kisahnya
awal mulanya kah kan Jadi, a- ada tiba-tiba kan ya lo ada, ada pastilah ada tiba-tiba kan kita secara secara apa ya ini sedikit berbagi pengalaman lah ya ya siapa tahu kan menginspirasi ya lo nah, betul betul jadi awal mula jadi anak buka tuh

25 cari iya. tempat kan iya, iya. nah itu pas dapat tempat langsung aja alhamdulillah sampai sekarang itu keahlian mencukur itu otodidak atau ada kursusnya kah nah, kan perlu tahu juga iya. ya menurut Tian aja nah, apa dulu lah nah,
mungkin ada kursusnya nah salah Tian otodidak kah otodidak oh berarti Mal, memang ada bakatnya memang, eh gimana kayak apa ya ada ada juga bang bakatnya itulah

Buka empat kawan jua sepalih semalam tuh hawa setumat empat wadah kawan empat wadah kawan nah itu ya buka sendiri aja sampai ini ini ngomong-ngomong boleh aja lah sambil berokok lah bisa bisa silakan nah, berokok lah ah, minum bang dulu minum bisa silakan minum pemirsa minum dulu kawan-kawan guys oke okay, saya temani minum
di kisahnya ini diinterogasi kah atau diinterview kah atau kayak apa kita nih

usaha lah usaha tadi jadi kada kawa kada kawa kada boleh bukannya kada boleh cuma kada kawa nak membuangnya kan iya, dari iya. wadai itu semalam tuh yang membangkitakan itu awalnya lah hmm, awal merintisnya awal merintis nah di situ berokok nah pian berokok kah ah, kada nanti aja kapan-kapan oke okay.

Kayanya itu kaya kakanakan nang remajaan tu apa lagi yang trend tu yang kaya apa yo kaya gundul. Misalnya misalnya nama artis siapa misalnya yang mirip-mirip lah Artis lah. modelnya. Kalau nya Pemain bola ada pemain kah? bola ada, Ya, siapa? pemain luar kayak Eden Hazard. Ya, Nah, ya, itu.
Ya, jadi yang kayak itulah yang Hmm, lagi gitu. ngetren lah. Ngetren gitu kalau nya orang tua yang cepak-cepak itu. Bisa juga yang kayak apa? Yang kayak buhan Korea-Korea tu nah. Hmm.

pokoknya kita gawi tarus selagi kita kawa aja kita apa kita tarusakan aja pegawaian apa mengguting tuh nah kita hmm. coba harus sampai kawan sampai dapat bila hasilnya puas kan bisa aja nyoba yeah, yeah. pulang kan gitu uh, suka dukanya kayak apa tuh uh, uh. pernah lah dapat pengalaman buruk selama mencukur kayak itu nah setahun ya pastilah karena begawi itu yeah. pasti ada suka dukanya yang pertama begunting pas tuntung begunting anu kena duitnya lah aja Oh, butang itulah. Butang, nah. Tapi pada bedudi lah. pada bedudi nah jangan pada mulaan kan aku kada beduit Mm-mm. Kayak Oh, apa? ber- berarti lah yang orang begunting ini ada juga yang butang lah. Ada Kau dong. kira orang bejual iwak aja Dah, ikan atau itu. bejual sayur, Udah kawa kayak eh, sampai begunting ada juga yang butang lah. Nah, ada juga kasihan bang kayak itu kan. Mm-mm. cuma jangan nyoba pada bedulu tuh kan kawan nih

kayak kita berusaha-usaha nih itu bang dukanya amun hmm. sukanya tuh ya yang sukanya tuh kalau hari raya barak nah tuh suka bener kami itulah suka, lima raminya lah lima raminya lawan suka sukanya tuh di situ hmm. hari minggu atau anak pengantinan nah bujur tuh nah, lah karena hendak tampil pokoknya. bagus ya kalau nah, pengantinan tuh pasti dah jadi gitu pokoknya bila hari libur hari spesial weekend lah hmm.

Oh, ma, apalagi Handak ditolak ngalih jua lah. Ngalih jua karena kuitannya memaksa jua. Jadi tarusakan ai. Jakanya dugamnya nih kada menangis nih lawan tangis-tangisnya kadang. Waduh, rahas jua bang nih tuh ih. Hmm, tapi itu kan ganal pahalanya bila seorang hakun ya kalau. Iya. Soalnya himung bener tuh yang Himung, datang tuh ya himung, kalau. himungnya.
Ada juga yang anaknya model kada rewel, ada juga. Hmm. Tapi banyak rewelnya bang. Melihat Udah sudah melihat gunting tuh nah. Takutan lah. Oh, mah langsung tuh ya.
Langsung udah mulai dugemnya tadi tuh. Hmm, jadi binian binian sudah juga. Oh, pernah juga lah. Eh, pernah.
Pernah binian. Berarti melayani juga binian lah. Melayani asal asal kada model. Iya, iya. Contohnya kayak yang potong biasa aja lah.
Potongan kayak kayak apa pol poluan. Iya, iya. Nah, itu

supaya hmm. ya itu bang supaya rata aja tuh iya iya iya tarifnya kada turun naik uh,
kalau promosi ada kan kayak diskon misalnya hari tertentu gratis misalnya adakah untuk saat ini kada ada bang ada lah mm -mm. masalahnya yuk promosi promosi gitu

kadang orang cerewet yang apa orang yang datang nih bisa jua model salang betakun tuh nah hmm. itu sedikit kecewa bang aku takun takun lah ada ya betakunnya tuh ya konyol pertanyaan Hai. itu konyol misalnya eh, pas tuh contohnya tuh contohnya lah pertanyaannya tuh iya takut anak ma aku mau contohnya eh. lah iya iya iya
ini supaya tahu nih kesan penonton nih nah datang kayak apa nih cara bertakon yang bujur ya lo

lawan jua eh, kayaknya daya beli masyarakatnya kurang masih Mm-mm. nah Nah, justru itu Julun tadi daya berdampak. belinya kurang persaingannya banyak Nah, itu Bang.
nah Bisa di bujur. situ kendalanya Bisa bujur.
jadi untuk saat ini di rumahnya dulu Mm-mm. ya sambil belajar lah anggaplah belajar lah di rumah Mm-mm. nonton YouTube kan apa informasi yang kawa di dipelajari kan ilmu-ilmu pengetahuan Ya, bujur.

ada kah ano apa tuh terlintas di benak tuh handak bisi anak lakian gitu lah ini pertanyaan konyol aja pertanyaan konyol iya. tapi ya pertanyaan ini wajib juga kan ditakon iya gitu. soalnya kan belum ada hmm. anak lakian gitu nah kalau nya apa nih kalau nya handak tuh ya handak masalahnya hmm. kan jadi orang tuh peng, apa, penerus lah penerus kayak gitu, iya, nah, iya. anak lakiannya jadi handak bisi anak laki ni supaya inya kaya abahnya kah jua kan kawa ilmu di Diturunakan ya kawa. digunakan wadah inya beguntingan kah jua Hmm. pan inya anak menyuruh jadi tukang gunting pang cuma ya paling kada pengalaman kan di Ya, kawa ya, dibagi oleh bujur. gasan inya cuma gasan umur saat ini ni asa kaya apa yo Kada memungkinkan lah jua.
Asa handak baanakan kasiannya halus umur so- sorang kena tuha Hmm, bujur. sedangkan yang ada tu jua umur anak yang penuhanya hanyar umurnya lima tahun Nah, inya lulus SMA kena Hmm. tu umurku sudah 46 kalau nya panjang umur lah Iya, iya, iya. 46 Nah, ya mudah nih panjang umur ya kalau. amin mudahan mudahan sehat aja terus tuh nah kau aja mah nafkahinya terus sampainya Ya amin amin.
Mm-mm.
itu bang amun kainginan tuh handak banar Ini handak handak ya lah. Tahu hmm.
kena pulang lah. Hmm. Ada tahu kan apa yang terjadi ya Allah. Ada tahu ada kebobolan kan ya, kena iya. jadi anak kena. Kayak itu kan. Minum dulu dah. Minum dulu supaya takungan kada kering. Minumannya ngarannya galuh. Nah. Galuh galuh. Ada anaknya nih, lakian keduanya lah.

kada menambah lagi dulu sesuai anjuran pemerintah dua anak lebih baik oh, ya, ya iya, kalau iya, iya, iya. dua anak lebih baik lawan juga mengingat usia ini nah nah makanya itu nah kayaknya kayak apa inya nah itu pak ya kalau Nah, jadi sama aja prinsip dulu berarti. Itu pang. Hmm. Jadi dua itu dulu dua tuh dulu ya kalau. Hmm. Pas aja dua tuh. Entah kayak pang juga menambahi cuma kayak apa

jadi menantuku yeah, iya, nah yeah, yeah, yeah. ada mudah kena syaratnya yeah. tapi anak seorang kayak apa kena hmm. nah, berarti itu tuh berarti konsep pian tuh udah ulun kena ya lah kalau iya. kan hitungannya supaya Iyi. ada mudah mendapatkan anak ulun kena iya hmm.
hmm. uh, amun hendak berdatang lawan anak pun seandainya lah yeah. bisa anak binian sulit uh, harus ada

bagi ulun pribadi sulit pang hmm. tahu kalau yang di luar sana yang lebih legend atau master lah itu iya iya iya kalau nyuruh kada kawa kada kawa munting seorang itu nah kalau nyoba gundul ya nyaman iya, aja nyaman aja lah gundul kan kada ada modelnya hmm. misalnya clipper nomor satu nomor satu semua hmm. nah, gampang aja itu kalau nyoba model kada kawa berarti